Хӑйне евӗрлӗ ӑс-хакӑл шурчӗ. Анчах та ҫавӑнпа пӗрле эпир шутлатпӑр, эпир паллататпӑр, эсир текана хӑнӑратӑр пулӗ. Хӑйне евӗрлӗ вӑл вилнӗ шурчӗ те. Ҫакнашкал хӑйне евӗрлӗ куравсем пирӗн институтра тӑтӑшах пулаҫҫӗ. Паян эпир черетлӗ курав уҫатпӑр сирӗнпе. Эпир сире курма ҫавӑн институтра пурте хавас. Паян пирӗн Слава, Святослав Георгиевич, паян пирӗн куравӑн тӗп хуҫи, тӗп ӗҫченӗ Вячеслав Георгиевич Семенов, Шупашкар районӗн Атӑлъял ялӗн чи пултаруллӑ ӗҫченӗ. Ваттисем ӗнтӗ халь выставка ӑсатиччен палӑртса ӗлкӗртер. Унӑн ӗҫӗсем ҫав тери хӑйневӗрлӗ, интереслӗ. Питӗ унӑн ҫав шухӑшлавӗ ҫав тери пысӑк аталаннӑ пирки вӑл вӑл ӳкерет те вӑл, вӑл ӑсталать те вӑл, вӑл йывӑҫпа та ӗҫлет вӑл тата ытти те. Ҫавӑнпа та эпӗ институт директорӗ ирӗк панӑ ятпа хамӑр выставкӑна уҫӑлнӑ тесе шутлатӑп. Вӑл ҫавна май хаклӑ хӑнасенчен чи хаклӑ хӑнасенчен пӗрне Шупашкар районӗн социаллӑ пай ертӳҫине Маргарита Яковлевна палубӑна сӑмах паратӑп. Тархас, Маргарита Яковлевна. Хисеплӗ Вячеслав Георгиевич, хисеплӗ коллегӑсем, темеленлӗ паянхи курава пуҫтарӑннӑ хаклӑ хӑнасем. Паян эпир Вячеслав Георгиевич сирӗнпе пӗрле савӑнатпӑр. Шупашкар районӗнче ҫуралса ӳснӗ талантлӑ художникӑн куравӗ ҫакӑнта уҫӑлнипе эсир кунта пухӑннӑ ятпа сире Шупашкар район администрацийӗн ячӗпе, культура ӗҫченӗсен ячӗпе ҫак курава уҫӑлнӑ ятпа пӗтӗм чун-чӗререн салам патпӑр сире чыслав кӳркелет. Эсир пурте пӗлетӗр ӗнтӗ, Шупашкар районӗ вӑл республикӑри чи пысӑк районтан пуҫне вӑл тата хӑйӗн питӗ пуян культурипе историпе палӑрса тӑрать республикӑра. Мӗне тӑрать пирӗн Никита Яковлевич Бичурин? Ун ячӗпе уҫӑлнӑ музей икӗ мин вуннӑмӗш ҫулта пулнӑ ҫулне паллӑ тӑр уҫӑлтӑрӑмпа. Мӗне тӑрать пирӗн Апаш, пӗтӗм тӗнчепе палӑрнӑ Апаш культурипе ҫыхӑннӑ пулӑмсем ирттерни районта тата республикӑра. Апаш вулавӑшӗсем эпир сирӗнпе пӗрле ирттеретпӗр. Чӑваш патшалӑх ӑслӑлӑх институтӗнчи гуманитарист институтӗнчи сотрудниксемпе пӗрле ирттеретпӗр. Ҫавӑнпа та питӗ пысӑк тав. Алексей Александрович вӑл пирӗнпе пӗрле икӗ пинмӗш ҫултанпах пуҫласа ӗҫлет. Ҫак апат культурине ҫӗклес тесе Виталий Петрович Станьялта пирӗн халь сӑмахран энциклопедипе пир кӑларасшӑн. Ҫавӑнта хутшӑнса ӗҫлеме пӗрле шухӑшларӑмӑр. Паллах, пирӗн Вӑрман Ҫӗптер ял тӑрӑхӗ вӑл, вот Вячеслав Георгиевич Атӑл ялӗнчен Вӑрман Ҫӗптерское сельское поселение. Вӑл пирӗн ҫавӑн пекех палӑрса тӑрать хӑйӗн историпе тата унта ӳснӗ пӗтӗм республикипе палӑрнӑ ӗҫтешсемпе, сӑмахран каласан, Герман Степанович Лебедев ҫитес ҫул эпир икӗ пин вун виҫҫӗмӗш ҫулта вӑл ҫуралнӑранпа ҫӗр ҫул иртнине паллӑ тӑвасшӑн хатӗрленетпӗр. Тата Князь Буртасти пӗрӗнтен Шупашкаркасси ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Пинте вӑл чиркӳн иккӗмӗш ҫулта палӑрнӑ. Ҫавӑн ячӗ Биберит Кирикпӗр именно сирӗн ял тӑрӑхӗнче. Тата вот Вячеслав Георгиевич Семенов ятне эпир кӑҫал хамӑр районшӑн уҫрӑмӑр темелле, мӗншӗн тесессӗн ҫак ҫул пуҫламӑшӗнче районти музейта, Пичурин ячӗллӗ музейра сирӗн курав пулчӗ. Унта пирӗн школьниксем те килчӗҫ шкулта ӗҫлекенсем, вӗренекенсем, ял сенче пурӑнакансем, ытти районсенчен килнӗ ҫынсем сирӗн творчествӑпа паллашма май пулчӗ вӗсен. Ҫавӑнпа та эпир шутлатпӑр, кунта уҫлӑ курав сирӗн юлашки мар. Ҫавӑн уҫлӑ чухне эпир сире Чӑваш районӗн Хисеп хутне панӑччӗ. Халь ӗнтӗ малалла калаҫрӑмӑр та министерство, хамӑрӑн культура министерство Хисеп хутне парасшӑн, малалла вара ӗҫ илсе кайсассӑн Кӑҫан та пулсан сирӗнпе пӗрле эпир Чӑваш Республикин тепӗр тава тивӗҫлӗ художникӗн ну, паллӑ, паллӑ тума эпир пуҫтарӑнатпӑр тепӗр кун. Вячеслав Георгиевич, пӗтӗм чун-чӗререн сире хисеплесе, саламласа

Шупашкар районӗнче каллех пирӗн кунта юрӑҫсем те килчӗҫ, депутатсем те пур. Пуҫлӑх та пур тархасшӑн, пуҫлӑх сире те сӑмах килет пирӗн. Сӑмах Роман Шӳктер администрацин ертӳҫине Николай Евгеньевич Поросера тархасшӑн. Ну, Вячеслав Георгиевич, Вячеслав Георгиевичпе пыр мухтанатпӑр, савӑнатпӑр, что это пирӗннен чечен Ҫамрӑк маттур ҫын пулнӑшӑн пур ҫӗрте те калапри пур. Вот пирӗн ялта, пирӗн Атӑлъял ялӗнче, пирӗн Тараша ҫемӗ пур художник, ҫемӗ хитре ӳкерет. Пурте, пурте пӗлеҫҫӗ тесе каламалла хамӑр енче пурӑнакан ҫынсем. Сире ырӑ, ырӑ сывлӑх сунатпӑр. Ан чирлӗр. Тата хитре ҫемпе картинӑсем ӳкермелле пултӑр-сӑр. Пирӗн ял тӑрӑхӗнче савӑнтармалла пултӑр. Вӑл вырӑсларан памятник мӗнле хитре туса парчӗ вӑл аслӑ ял ялӗнче. Унта халь ҫумӗнче вӑл йӗркеллӗ пулсан, может, ултра стройка сӗрлерӗ, пырса писармӑр.

Е клубра ӗҫлетӗп. Ку пирӗн предприниматель, магазин лавкка хуҫи вӑл пирӗн. Тивӗҫлӗ канура пурӑнакансем те пур пирӗн хушӑра. Як сине илтес килет? Так. Ольга. Ольга.
Света. Света. Света. Света. Лена. Оля. Валя. Тавах сире.
Тавах. Ну, чӑнах та ҫакӑн пек куравра ӳкерчӗксем, унсӑр пуҫне тӗлӗнсе каламалла сӑмахсем лайӑх юрӑ пулсассӑн чун хӑпартланса каять. Ҫавӑн пек хитре сӑмахсене пушшех хитрес килет пирӗн. Анчах та ҫак самантра чи вӑйлӑ, чи

Малтан килген ыргу юнар хаклӑ ҫыннӑмӑрсем, ӗҫчен, юлташсем, пикесем, Паян ҫак выставка килни вӑл ӑна юратни, аптра юратни, искусствӑна кӑмӑллани, чун-чӗрепе савӑнса кунта пӗрле пулни вӑл чӑнах та пысӑк уяв. И ҫав вӑхӑтрах ман ҫинчен каҫа уйтас килет.

ДЦК. Николай Шунцев патшалӑх таврӑн республика авыл патшалӑхӑн икӗ чӗлхи. Унта хальхи вӑхӑтра нумай-нумай нацисем пурӑнаҫҫӗ, нумай-нумай халӑх представителӗсем пурӑнаҫҫӗ. Литвак чӗлхи те призыв чӗлхи, патшалӑх чӗлхисем. Ҫавӑнпа та Утран Литвенӗсем калӑпӑр, вӗсем те пил калаҫнӑ чухне те вӗсем пил калаҫнӑ чухне тен ман хӑват ҫитмесӗрен хамӑн чӗлхепе тен ытларах персе уншӑн мана ҫитерме тӑрасшӑн. Вячеслав Георгиевич, представитель

хӑш ӗҫсемпе паллаштарни. Пин-пул якунта пуҫтарӑнсен сире тав тӑватпӑр, саламлатпӑр. Малашне сирӗн эпӗ каланӑччӗ ӗнтӗ, тепӗр тапхӑр пуҫра пырса шутлатӑп сирӗн умне пултарулӑхра, тепӗр хутпалатӑп.

Ну, чӑнах та вӑл ҫавна тивӗҫлӗ вӑл. Ҫавна тивӗҫле. Анчах та, чӑнах та, Вячеслав Георгиевич вӑл тренерсем мана пурнӑҫ ҫулӗ хушнипе. Анчах та кирек епле специалистӑн та пурнӑҫ ҫулӗсем вӗрентнӗ шкултан пуҫланаҫҫӗ. Унӑн вӗреннӗ шкулӗ вӑл, вӑл пирӗн художествӑн училищи.

Герман Степанович Лебедев юррине янратарнӑ хыҫҫӑн Маргарет каларӗ тепӗр ҫулӑн ҫӗр пулать, пушшех паян мартӑн пӗрремӗш пулне туса илтӗмӗр. Тавах. Каллех малаха мар курава

Икӗ чӑваш поэчӗ, иккӗш те питӗ паллӑскерсем, ун чухне пӗтӗм ячӗсем вӗсем ҫӑлтӑр пек ҫиҫсе йӑлтӑртатса тӑраҫҫӗ. Пӗри Илья Тукташ ятлӑ, тепри Аркадьевскин. Аслӑ ялте ҫитеҫҫӗ сирӗн яла. Аяла Анаҫҫа апӑл хӗррине хӑйсем пӗрле Пыл тытмалли хатӗрсем илнӗ, пылти те пур, пурте пур. Вода хатӗрлеҫҫӗ, кӑвак чӗрче яраҫҫӗ. Ярать. Мӗн кӳргине йӑлтах яраҫҫӗ, пуллине тытаҫҫӗ, ҫавна пуллине чӑмтарнӑ чухне тупташ калатӗҫ кӗле. Таврала пӑхать, каҫ пулса килет, ҫак илемлӗ те ҫӗршекшмӗш киме ҫукҫан та хитре. Авӑл ялӗнчи Кулӑл июнӗн улттӑмӗшӗнче Пушкин ҫуралнӑкун пулса иртнӗ. Питӗ илемлӗ вӑхӑтра. Пулнине калать Илья Семенович Тукташин. Пулӑ яшки живопись тет. Унта тавралла пӑхса илет те, ак мӗскер вӑл живопись тет. Эп текӗшехинче те шутланӑччӗ. Ҫак турташпала ӗҫ-хӗл пулӑ тытнӑ ҫӗре кайса курасчӗ тесе шутланӑччӗ. Санран ирӗк ыйтса. Кайса курайман, хай вара сан выставкӑна куртӑм та ман унта кайса курмалли сӑлтавта ытлашши вӑйлах пырат пырат пыратӑп. Мӗншӗн тесен сӗн йӑлтах ҫав вырӑнсене эсӗ питӗ вӑйлӑ ӳкерсе кӑтартнӑ. Питӗ ун ҫумне тухса тӑмалла, чуна кӗрсе лармалла ӳкерсе кӑтартмӗ ҫав вырӑнсене. Ҫавӑн чухне пушана питӗ чунтан чӗререн татасшӑн слава. Эсӗ пире малтан ялава та, капкӑна та, ытти журналсене те графика ӗҫӗсемпе питӗ лайӑх пулӑшса пыратӑнччӗ. Ҫавӑншӑн сана эпир тав тӑвасшӑн. Ку вара ытти жанрпа тунӑ ӗҫсем каллех пире питӗ савӑнтараҫҫӗ. Эс чӑнах та чӑваш чунне тивӗслӗ шайра тӗнче умне кӑларма пултаракан пысӑк ӑста пулнине ҫирӗплетеҫҫӗ. Пысӑк тав тӑван. Пысӑк тав тӑвӑр. Тарас, вӗсемеш. Когда будешь? Пирӗн калас текенсем Арҫын тата Курха, ман тата хамӑр енчи паллӑ чӑвашсене Матюшкинсен итлес килет, тархасшӑн сире сӑмах.
Сирпе мухтанкалпех мухтанатӑп. Сире сывлӑх сунатӑп. Турӑ пулӑшатӑп.
Хисеплӗ ырӑ ҫынӑмӑр Вячеслав Георгиевич, ҫынни телейӗ, ҫирӗп сывлӑх, Пурнӑҫ ырлӑхӗ, савӑнӑҫ кӳрекен ӑнӑҫу сире.

Кирилай Сурлатов.
Паянхи куравра хамӑрӑн паллӑ ентешӗмӗре Виталий Петрович сакалата килес килет тархасшӑн. Виталий Петрович, Вячеслав Георгиевич сукмакӗпесӗр юнашараллӑ темшӗн пулӑтнӑ. Унпа пӗрре кӑна мар тӗл пулса калаҫнӑ ҫапла вӗт-ҫке. Тархасшӑн сире сӑмах. Чикиле, тухӑҫ. Вӑлӑмсем.
Ӗҫ пирӗн ялта пулнӑ, пирӗн ялта вӑрҫӑра килсе чысласа питӗ пысӑк палӑк лартрӗ вӑл. Валентин тем чухлӗ пысӑк пулӑк пек. А пирӗн ялта Вячеславсене, Владиславсене пӗрле чаптай, тепӗрле чаппул теҫҫӗ. Эс илтмен те пуль, ӗҫне ӗҫне илтмен пуль. Санӑн чап пур-ха. Хӑть карикатура, хӑть сарӑ живопиҫле, хӑть вӑл тӳрепеллӗ, Ну, мана уйрӑмах килӗшетчӗҫ Сементе пичетлекен ялавра илемлетсечен пек капкӑнра сыхласа ӳкерчӗ. Питӗ килӗшетчӗҫ. Вӑл ҫуралса ӳснӗ ял питӗ авалхи ял, Атӑл ял. Атӑл ялсем чӑвашла ҫук, Атӑлтассисем, тенӗсем пур. Ҫармӑссен те пӗр ял, тоже Атӑл ялта не пулать. Вӑл чи малтан тухса килнӗ. Путин историксем пӗлсех каймаҫҫӗ. Пӑлхар патшалӑхӗнчен хӑваласа ярсассӑн куҫса килнӗ вырӑнсем. Кунта вӑл хӗрхенсе ӳкерет хӑйӗн тавралӑхне. Кӑсем тарӑнма питӗ хитре. А унта ахрат ҫырӑнисем. Иван Ильич Шадюков сирнялка, ун пӳрчи манчаялла кӑшанта пуҫ ҫаврӑнса каять. Ну, халь вӗсем ҫине тӑса тултараҫҫӗ, Митросерпа темпе пӗве тӑваҫҫӗ, но пурпӗрех тарӑншӑн. Ҫавӑнпа талантлисем патраҫҫӗ, Иван Ильич хӑй талантлӑ. Халь юрӑ-сӑвӑҫ сырса паракан Фадей агроном, Леня агроном вӑл хӑй мӗне талантлӑ. Кӗҫех кунта чупса ҫитет ман студентка, Света Поликарпова, сӑвӑ-кӗнеке кӑларчӗ. Вӑхӑт промежуточӗнче ҫукса ҫити мар. Сана халалланӑ сӑвӑ пурӑннӑ. Кун пек вӑл чаккӑл. Чаккӑл сарӑлатчен пек. Кунта у нас студентсем сана юратса килчӗҫ. Кил-ха Миша Галегин, кил-ха хӗрачасем. Миша Галегин сигнялсем вӑл. Чӑваш патшалӑх педуниверситетӗнче чӑваш тулли факультет пӗҫермене. Миша, кала хӑвӑн мухтавлӑ тӑванна пӗр пиш сӑмах. Вячеслав Георгиевич, Терӗсене пӗрялтах ҫитӗннӗ хутӑшӑлча тӑхӑннӑ. Сире питӗ пысӑк сывлӑх сунас килет ман. Малалла та ӳкерме нихӑҫан та ҫӗнтертерленмелле хитре фигурӑсем кӑтӑкланмашкӑн питӗ илемлӗ, талантлӑ ҫыннисем. Питӗ пысӑк пултӑрсем стенарие. Ватримал. Ман юлашки сӑмахҫа пулин. Ҫынна чӑнах та ӑста алӑсем чакарламаҫҫӗ. Эсӗ пӗтӗмпех хӑвӑн талантупа виҫӳпе тунӑ япала. Сан ят-ха Чӑваш Шупашкар район энциклопединче пулать. Пӑртак тӳрлетмерӗ унта, хушса кур-ха купӑстӑк кӗҫӗнчен. тата илемлетмешкӗн хӑшне суйласа парӑн ку хӑш ӳкерчӗксене сансӑр Шупашкар район энциклопеди тухмасть ӳкерчӗксем пирки хӑшне чаппӑн тетӗн ҫав ҫав сухаллӑ карт старик карт карт карчӑк ҫав ӑна пит килӗшет пӗле ӳкерчӗксен ҫитӗ пурте хитре пурте лайӑх

Ҫав съездная будет утратап санла хисеплӗ ят памашкӑ. Хамӑрӗн честь. Патшалӑху хӑй парать. Эпир конечно ӑсхатӑл ӑсти заслуженный деятель этнокультуры. Он же похирш пулмаҫҫӗ, отрадатор. Но вӑл чармасӑр патшалӑх енпе тава тивӗҫлӗ памалла. Паша вӑл тивӗҫлӗ. Тивӗҫлӗ пит. Вӑл вӗт каҫармӑн нумай калаҫу, вӑл вӗт вӑл паттӑрлӑх уншӑн. Паттӑрлӑх вӑл, пурнӑҫ йывӑрлӑхӗ мӗнле, а вӑл парӑнмасӑр ӗҫлет, савӑнтарать, ҫак ҫут тӗнчере илем кӳрет, пуянлӑх кӳрет. Пуринчен те пулмас, я пӗлетӗп, кӑрна пек ҫӳрекен питӗ чавсаллӑ

ӑстине чи паллӑ чӑваш сенӗнче халӗ Вячеслав Георгиевич чӑннипех пирӗн паллӑ хамӑрӑн ӳнерҫӗсем сирӗн ӗҫе хакласа халь ҫав тери пысӑк хак пачӗҫ Таус Ивановнӑсем ҫавӑнпа та эпир ӗнтӗ пурсӑмӑр та малашне хамӑр тӑван республикӑмӑршӑ тетпӗр, тӑван хуламӑршӑ, тӑван районшӑн, тӑван ялшӑн тата пысӑкӗсем тӑвасса питӗ шанать, квартирӑшӑн шур Май калама пулӑшмасть, тапрамест, май тума всем калаҫмест. Ҫапла та ҫеҫ пуринче тав тӑвасшӑн ҫав тенӗшӗн. Мана вара туса тенӗшӗн.